Uh, helo, enw i ydy Joshua Williams. Rwyf yn 14 mlwydd oed, wedi yn byw yn Penygroes yng Ngwynedd ac yn mynd i ysgol y ffynanllia. Rydw i'n hoffi pel droed, celf ac nofio. Pan oeddwn yn tri, cefais tedi cwpan môr fel anrheg, ac rwyf wedi bod yn hoff iawn ohonynt ers hynny. Rwy'n aml yn mynd i Dinas Dinllew ac yn fywyd i gael hysbwriel o'r traeth ac wedi cymmeryd rhan gyda Swm o'r Môn i gasglu sbwriel o'u, o'u traeth lleol nhw. Yn blwyddyn tri Ysgol Bralleu, roedd yn gofio gwneud cyflwyniad pwynt pwer yn sôn am ein hoff bethau, ac penderfynais gwneud cyflwyniad am gybarod y môr. Fe ais ar y we i hel gwybodaeth, A yr adeg yma, gwelsom fy holl broblemau gyda plastig a, pam, a penderfynais fy mod am gwneud rhywbeth amdano. Dwy flynedd wedyn, yn blwyddyn 5, roedd yn angen gwneud pwynt, cyflwyniad pwynt pwer arall, ond tro yma, penderfynu gwneud am plastig sydd yn y môr. Ac yn benodol, rwyf yn sôn am bagiau plastig a gwella plastig. Yn y cyflwyniad, dangosais fideo yn dangos yr effaith o blastig ar amgylchedd y môr Fe, fe gafodd hwn effaith cry ar athrawon, gyda rhai'n cael dagrau, ac ers hynny, maent gwneud yn siŵr fod yna ddigon o finiau o golchi yn yr ysgol. Blwyddyn wedyn, cyhoeddodd Menai, y grwpa môr fudlu o lewydd. Gyhoeddodd ar y traeth gyferbyn sŵ mor môn yn difrifol o wael. Roedd wedi dod o deg cefnfor yr Iwerydd, sy'n dros 8,000 milltir i ffwrdd. Fe allid bosu mor mân ei bywyd a'i chymmeryd i fewn. Pan glywais am hyn, penderfynas gasglu pres tuag at ei hymaddasiad wrth reidio beic i Gaernarfon a chael diwrnod dillad ei hunan. Ar y diwedd, fe gasglwyd 50 punt. Roedd Sŵ Môr Môn yn andros o ddiolchgar ac cefais fynd yno i, i gyfarfod a bwydo menai. Hefyd, cefais gynnig gwerth y diwrnod yno fel ceidwad am y dydd. Yn 2019, roeddwn yn ddigon ffodus i gael fynd i Fort, Lauderdale, Fort Lauderdale yn Florida ac roedd y noson yna gyda'r gweithwyr y Sea Turtle Oversight Protection. Yn ystod y noson yma, cawsom gyflwyniad ar y mathau o gwahanol cybanod oedd yn nythu yno ac y peryglon maent gwne'n gwynebu. Wyddoch chi fod saith gwahanol math cwpan y moch, cwpan moch gwyrdd, widli o lewydd, cemp widli, cemp gwastad, bil hebog, pen logr ac fy ffefryn y cwpan moch cefn lledr. Wedyn, cefais gaelod ar y traeth yn y nos yn casglu cwpanod y moch pen logr oedd newydd ddeor ac yn, ac yn mynd i cyfeiriad anghywir, ac wedyn yn trosglwyddo yn ôl i'r moch. Y diwrnod wedyn, cefais fynd i'r ysbyty gweld y môr ym Marathon ar y Florida Keys i weld o lygaid y ffynnon pa effaith mae sbwriel, llygredd a phobl yn cael ar gwpanod. Roedd canoedd y gwpanod y môr gwael yno, rhai ohonynt yn difrifol. Roedd hyn yn gwneud yn drist, ond hefyd yn rhoi gobaith wrth gweld y gwaith ardderchog oedd yn cael ei gwneud gan gweithwyr ysbyty a gweithfodolwyr. Roedd yn andros lwcus gael gwneud hyn, ac mae'r profiad wedi gwneud i fi yn fwy benderfynol nag erioed i wneud y popeth medrai i newid canfyddiad pobl tuag at y broblem plastig. Tra yn Ysgol Dyffryn Nantlle, cytunais gyda'r pennaeth i wneud gwasanaeth yn sôn am broblemau gyda plastig a pam ddylsa ni ei ailgylchu. Ychydig, ychydig wedyn, fe aeth yr ysgol yn ddi-blastig a newidiodd y ffreutu i ddefnyddio cwpanna fe wedi cael ei ail ddefnyddio. Er hyn, oedd ambell i blentyn yr ysgol yn meddwl fod yn doniol i daflu blastig at lawr yn bwrpasol os oedd yn ddim yn weld. Nid oedd y gwasanaeth yn yr ysgol wedi gweithio fel roedd yn eisiau, felly penderfynu taclo problem wahanol, sef plastig feddal. Pan oeddwn yn y siopa, sylweddolais fod Tesco gyda bin i bagiau blastig, ac efo'r syniad i gael bin tebyg tu allan i'r ysgol i bobl pentref Penygroes ddefnyddio. Gyda chymorth gan pennaeth yr ysgol a gynghorydd lleol Penygroes, gefais gyfarfod gyda rheolwr gwastraff Cyngor Gwynedd a gofynnais am help. Roedd y cyngor yn boenus bod pobl am, am daflu mwy na plastig meddal yn unig i fewn i'r biniau ac roeddent yn poeni am sut i'w ga gasglu a prosesu. Oherwydd hyn, penderfynon nhw bod popeth yn ffianodd ac yn y diwedd wnaeth ddim digwydd. Roedden nhw'n cychwyn feddwl bod does ddim ffordd anhewid faint o blastig sy'n cael ei daflu. Ydych chi'n gwybod fod casglu sbwriel yn costi dros filiwn o bunnoedd y flwyddyn yn Cyngor Gwynedd, ac mae'r broblem sbwriel dal yn amlwg yn dy ffenantiau? Mae sbwriel yn pob man, a plastig meddal yw'r mwyafrif ohono. Gyda hynny i gyd, penderfynais gwneud gwasanaeth ysgol arall, ond tro yma yn Ysgol Bro Llŷn. Dechreuais i yn blwyddyn 3, a gyda cred, efallai fyswn gallu gael disgyblion blwyddyn 3 i ddechrau rhoi plastig yn y bin, ac fe weithiodd. Ychydig wedyn fe cafodd Blue Planet 2 ei ddangos ar y teledu ac fe wnaeth pobl dechrau ailgylchu fwy o blastig. Yn ystod y adeg yma, sylweddolais fod y ffordd orau i newid rhywun yw ddefnyddio ei arwr nhw. Ac y ffordd i newid llawer o plant hŷn ydy cael pêl-droedwr yn ei fideo yn sôn am problem gyda plastig a pam ddylsen ni ei ailgylchu. Roedd yn amddiffyg o gyfer e-bost i bobl enwog i ofyn am fideo bach yn sôn am plastig, ond ddaw Covid cymeru drosodd y byd. Ac ers hynny, mae pethau wedi mynd yn waeth. Nawr, rydych byth eisiau gornel heb gweld mwgwd neu maneg blastig ar lawr. Pam wneud pobl ddim defnyddio mwgwd y gallu ail-ddefnyddio yn hir eu taflodwy? Mae yna llawer o ddigwyddiadau amgylcheddol da yn digwydd yn ystod y pandemig hwn, ond mond llawn llaw o bobl sydd i weld yn trio gwneud rhywbeth am y problem plastig sydd ganddo ni. Pan wyf yn ceol o gwmpas pentref, wyf yn gweld ambell i berson yn casglu sgwriel. Mae grŵp Ffrindiau Penygroes ac y cynghorydd lleol yn ceol o gwmpas yn ei gasglu. Mae hyn yn ddechrau a tydi o ddim yn ddigon. Ar ôl hyn i gyd orffen ac y byd yn mynd nôl i rhyw fath o arferiad, rydym mae'n casglu syniadau ar sut i wellio'r byd a sut i newid pobl am y gorau. Bydd y problem plastig yn mynd llawer gwaith gyda phobl yn teithio ac ddim yn mynd â'i sbwriel neu uh, gyda, well, ddim yn mynd â'i sbwriel gyda nhw neu ddim yn rhoi yn y bin. Blwyddyn dwytha mi gesh i frawd bach, tydi o ddim wedi dewis ei nifo gorau eto, ond, ond dydw i ddim eisiau iddo fo dyfu fyny yn drist bod ei nifo gorau yn cael ei ladd gyn blastig. Ac dwi am gwneud popeth medra i gwneud yn siŵr fod tydi hynna ddim am ddigwydd. Gyda'n gilydd rydw i'n gwybod fedrwn ni gwneud rhywbeth am y problem plastig sydd ganddo ni. Ac rydw i'n gwybod bod gyda'n gilydd fedrwn ni ddrechu'r her hon.